Ак калфакның волонтерлар оешмасы менә шулай җәмәгать эшләп ята. Кызлар, әйтегез әле, сөйләгез, хәзер нәрсәләр эшлисез, нәрсә майтарасыз? Делаем пятиточки теперь. Нәрсә соң ул?
Менә розеткасын сөйләп күрсәтсен. Розетка тулыймы?
Бу безнең солдатлар менә шулай арт аякларына элеп куялар һәм э, салкынга утырмыйлар. Бозга да утырмыйлар, корга да утырмыйлар. Менә алар өчен җылы утырырга. Менә болай итеп җәеп куйсаң аны, бу әйләнә кечкенә генә матрасикка. Моны артка да әйләндереп була, менә шул ремень әйләнә инде ул. Аны инде шулай куйсалар, артларына кечкенә генә матрасикка әйләнеп шулай э, солдатларыбыз җылы да була. Менә шул. Бүген генә, карагыз җәмәгать, бүген генә ясалган күләм. Субханалла, машалла, бөтиләрне дә шунда тыгып куйганнар күрәм.
Бөтиләргә салабыз. 25 әр нишлиләр.

На самом деле, күз, күзгә самый то. Хәзер заготовкаларны эшләп беләбез дә, и анда наш мехникалар
Күрегез әле, цех. Шибәр, матур ханымнарның цехлары дип әйтер идем. Нәрсә тегесез же? Трусик бар тегәбез. Менә бит. Сез сездә нәрсәләр? Насылка тегәм, реминнарын хәзерлим. Кыен шул. Бу машиналарны кайналдыгыз?

Тәйтгә хамыш кемгә генә булышмый ул, машалла, субханалла, күз тимәсен, җә сөйләмим дә. Әйе, сез сез нәрсә ләфис? Ага, сез аны теге баласы зима обязательно ниләрен. Чара төшеп үскәнгә. Ага. Килә киләбез.
Алтыда кайтабыз егер. Менә
кичә алтыда кайттылар.
Полный рабочий көн. Теге вакыт без язган идек безнең социаль челтәрләргә ничек дөрес итеп Буланы ясарга. Нәк шулай ясап куйдылар. Карагыз әле. Молодцы. Тәштәк мулла иле бик каты булыша алып килә белә мәктәп. Ага. Гадилович, менә аның ниләр без инде заливать итәбез аны парафин белән. Зубная паста, носки, трусик, тәмле әйберләр дә бар инде. Бритва, менә шулар. Менә әле хәзер җибәрдек госпитальгә, менә шул хәле җитми 25 меңнән сумлы пакетны. Инде хәзер менә тагын икенче нигә җибәрергә торабыз җыелма.
Менә без сөйләгән 14 төрле товарларны барысын да менә монда күрә аласыз. Монда носки да,

Менә бүген безнең бүген кунакка э, Ак калфак оешмасының Татарстан Россия Россия оешмачысы җитәкчесе Гөлинә Рөстәмовна килде. Әлхәмдулиллах һәм конгресс. Менә алар безгә булышырга бүген, әлхәмдулиллахи. Алланың рәхмәтләре булсын. Шугали безнең эшләрне шундый матур бәяләгән кешеләргә.
Килеп керүгә шундый җылы атмосфера монда, шуның хәтле итеп кешеләр менә бирелеп эшлиләр. Һәрберсенең эше үзенә бүленгән. Кемдер анда алып кайта материал, кемдер анда кисә, кемдер уйлый. Шуның хәтле дөрес итеп оештырылган, Алланың рәхмәте яусын. Инде Ходаем сугышлар бетеп, үзебезнең э, якыннарыбыз, яннарыбызга кайтсын инде. Бар теләгем шул.
Менә бу Нырлат авылында юлларны ялт иттереп чистарталар. Сез менә безнең Яшел үзәндә берәк тротуарның чистартылганын күргәнегез бармы, җәмәгать? Менә карагыз, асфальтка хәтле чыккан. Беркем абынып та чыга алмый, батмый да.